Tameidiau o ymchwil TAR, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching.
Felly, croeso i episod nawr o Dymaidiau Ymchwil. Um, a mae'n bleser cyflwyno myfyriwr Cymraeg eleni, um, i'r podlediad yma, sef Rhydian Williams. A mae Rhydian yn, yn gwneud y cwrs tar Cymraeg uwchradd eleni. A mae fe yma, so yn gyntaf, diolch yn fawr i ti Rhydian am dy amser di ac am ddod i mewn ar ddiwedd y flwyddyn nawr i no. drafod dy asainiad. Ond um, oeddwn i eisiau dewis wedyn rhywun oedd, oedd wedi cynhyrchu asainiad o safon wrth gwrs um, yn asainiad un, ond hefyd o ran natur y thema, oedd, oedd wedi um, dilyn thema sydd yn bwysig iawn o safbwynt y sector cyfrwng Cymraeg uwchradd. Felly, yn gyntaf, fedrwys i diolch yn fawr am dy amser di a'r cyfle nawr i ti drafod dy asainiad cyntaf, asainiad un. Yeah, okay. problem. Yeah.
Felly, yn gyntaf, gan i ddechrau, um, yn, yn agor y drafodaeth, um, yn, yn, gyda ti yn esbonio mm. beth oedd teitl, beth oedd ffocws asainiad un, a sut, roed, sut pa gamau oedd ti wedi dilyn i gyrraedd y pwynt yna? Yym, fy nheitl i ar gyfer yr ymchwil ar yn arbennig oedd Pa ddulliau y gallai athrawon eu defnyddio wrth fynd i'r afael â'r her o ddysgwyddo'r Gymraeg y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth? Felly, y prif bwrpas yr ymchwil oedd canolbwyntio beth oedd yr yr meddylfryd negatif ymhlith disgyblion yn ein yn ysgolion de-ddwyrain Cymru, mwy neu lai, neu yn y de yn gyffredinol dwi'n teimlo, pan bod yr defnydd y Gymraeg 'na ddim yn cael ei ddefnyddio ymhellach a tu hwnt, a thu hwnt o'r ystafell ddosbarth. Um, a jyst darganfod yr rhesymau a'r, ar prif, ar prif esboniadau pan bod hyn yn digwydd, oherwydd yr y daearyddiaeth a'r a'r hanes yr ardal hefyd yn chwarae rhan enfawr yn hynna mewn diwylliant yr ardal ac hefyd mae hynna'n cael ei trosglwyddo o genedlaeth i genedlaeth ac yna'n troi fel cylchfa bron iawn yn yn mysg yn ysgolion. Na fe. Felly yym so yym ffocws aseiniad yw yw ffocysu ar y defnydd o Gymraeg tu allan y dosbarth, tu allan y wers o gwmpas yr ysgol, ond, ond yn ehangach na hwnna mm. hefyd tu allan yr ysgol, sydd, sydd yn thema gyfredol iawn, achos wrth gwrs, dyn ni'n symud tu ag at um, miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac wedyn, wrth gwrs, mae rôl yr ysgol yn allweddol, ond sut mae symud hwn ymlaen tu allan yr ysgol sydd yn mynd i greu siaradwyr newydd, yeah. a fel ti, fel ti wedi dweud, magu agwedd bositif. Nawr, wrth gwrs, ti'n trafod mewn ffordd um, thema sydd, sydd, sydd, sydd, yn, sydd yn bwydo o'r cwricwlwm newydd a, a, a, a, a thargedau Cymraeg, ond nid Traethawd um, pwnc oedd y syniad un. So, so, so, so pa fath o arweiniad ces di o'r ysgol, o'r ysgolion arweiniol, o dy hyrwyddwr ymchwil, o safbwynt dewis maes, dewis thema ac wedyn marainio'r ffocws yna? Wel, oeddwn ni'n cael mentoriaid penodol yn ein ysgolion lleoliad gyntaf, felly, felly oeddwn ni'n cael um, y research champion, dwi'n yeah, meddwl, yeah, yr hyrwyddwr ymchwil. Hyrwyddwr ymchwil yn ein lleoliad gyntaf. Felly, oeddwn ni'n cael trafodaethau, oeddwn ni'n mynd nôl ymlaen. Felly, o'n i'n rhoi syniadau. A, yn gyntaf, o'n i am mynd lawr trywydd o fewn technoleg a, a cherddoriaeth yn benodol, yeah. sydd ddim yn, yn, yn berthnasol gyda fy mhwnci yn peth. Yeah. A wedyn, eich oedd yr syniad yna yn rhy gyfyng o bosib, yeah. a bod o'n anodd darganfod um, pynciau ymchwil a llaw lyfrau a byddai'n yn cefnogi fy mhwyntiau yeah, o bosib yeah, yeah. Uh, ac yn cryfhau fy mhwyntiau fi o fewn yr ymchwil ac ymholi yr traethawd yn ei hun. Felly, um, uh, nath yr hyrwyddwr ddeitha fi, eich meddyliau yn ehangach er mwyn cael mwy o gefnogaeth gyda mwy o llaw lyfrau a gwaith ymchwil a byddai'n gefnogi dy, wel, dy bwyntiau a byddai di'n rhoi o fewn y traethawd. Felly, o'n i'n meddwl lawr trywydd strategaethau gyda'r iaith felly yn, ymysg yn, yn Nghymru. Ac yna wedyn defnyddio enghreifftiau o gwledydd tramor um, fel, fel sail a yeah. sylfaen i fy ngwaith a wedyn cymryd safbwyntiau gwahanol wedyn a gwneud o'n berthnasol gyda'r cwricwlwm i Gymru a byddi be sy'n cael ei gwthio ymysg y cwricwlwm a wedyn y strategaethau sy'n cael ei ddefnyddio gyda'r llywodraeth. Yeah, yeah. A wedyn cymryd pytiau o wahanol llywodraethau o wledydd tramor unwaith eto. Yeah, a yeah. sut maen nhw wedi gwthio eu gwledydd, eu ieithoedd o'i gwledydd yeah, nhw, yeah, eu gwledydd, yeah. ieithoedd uh, llefrifol o fewn yr gwledydd yna, uh, er enghraifft, Norwy yeah. uh, gyda'r yeah. iaith Sami. Yeah. Um, wnaethon nhw strategaethau eitha diddorol er mwyn gwythio'r iaith a'r defnydd y iaith o mewn ysgolion a, ac o fewn y gymdeithas wedyn, a wedyn, wel, nhw, wel, wel oedd nhw cynyddiad reit sylweddol mm. gyda'r defnydd y iaith ymysg ysgolion orwydd ei strategaethau penodol nhw, a wedyn jyst tynnu a cysylltu hynny, a sydd pa fath o bethau mm. sy'n gallu gweithio A pethau 'sa bosib ddim yn gweithio oherwydd yr gwahaniaeth diwylliannol ymysg y ddwy wlad yym o fewn fy ngwaith ymchwil i 'lly, a beth sy'n berthnasol i Cymru ac ysgolion Cymru. Ie, dwi yn credu un o gryfderau dy waith di oedd y ffaith, wrth gwrs ti'n trafod y cyd, ein cyd-destun ni yng Nghymru, ond y ffaith bod cyfle nawr gyda ti yn dy waith ymchwil i ehangu dy ddealltwriaeth o beth sydd yn digwydd mewn gwledydd eraill oedd hynny'n gryfder mawr. Hmm. Fi'n credu, na fe, yeah. da iawn, da iawn. Felly, yn yr aseiniad, ti'n gorfod dewis chwech ffynhonell, chwech cab fel petai. Hmm. Sut es ti ati wedyn i ddewis y chwech cab? Wel, nes i pennu'r cwestiwn i ddechrau, wel, y cwestiwn sef y strategaethau i gwthio'r Gymraeg y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth i'r gymdeithas ehangach. Felly o'n i'n chwilio am am ffynonellau penodol gyda gwefannau fel uh, Journal Academicals yeah, yeah, a yeah. Oxford Ac Academicals yeah, ac yn y blaen, so yeah. JSTO a wedyn, yeah. uh, ac yn y blaen. So darganfod gwneud um, Llaw lyfr i fy hun yn bersonol fel rhyw llyfryddiaeth yym bras, wel braslun sydyn a gweld pa gwestiynau. Felly o'n i wedi llunio rhyw ugain i deg ar hugain ohonyn nhw a wedyn torri nhw lawr wedyn pe- pa rai fyddai mwya berthnasol wedyn. So pyt- c- darllen nhw fatha pytiau ohonyn nhw a wedyn darllen nhw eitha sydyn wbath ydy hyn mynd i fod yn berthnasol ar gyfer fy ngwaith i yn berthnas- yy yn bersonol gyda fy ymchwil i. A wedyn yym torri hynny lawr ydyn, mm. gyda'r llyfryddiaeth, torri efo lawr i ugian, a wedyn unwaith yeah. mwy i bymtheg, i ddeg, i gweld, i gweld gwahanol bytiau wedyn, a tynnu yr holl llyfryddiaeth yna o fewn y waith mm -hmm. i mhm. allu cymharu a gweld pethau sy'n debyg a pethau sy'n wahanol yn amlwg yeah. o fewn y gweithio ymchwil penodol hwnnw. Ond does i lawr i chwech ohonyn nhw wedyn, a fyddai'n eitha cry i cryfhau mhwyntiau i, yeah. i drio yeah. creu strategaethau ac argymellion ar gyfer ysgolion i lwyddo gyda'r iaith Gymraeg a sut bydda, sut bydda hynny'n cynyddu mwy o siaradwyr yn, yn bennaf. Yeah, yeah. Felly, dy strategaeth di oedd darllen yn eang, mm. yn eang yn, um, i, i ddechrau ac wedyn symud a miraenio mm. dy ffocws yn lle yeah. mynd just dewis chwech yeah, cam na. ac wedyn um, dadansoddi y chwech yeah. cam yn fanol. Felly, dwi'n teimlo os fyddwch chi'n darganfod chwech cab yn syth a darganfod yeah. nhw chwech a mynd syth i fewn iddi. Dych chi'n teimlo, dych chi ddim yn darllen yn eang iawn a dwi'n meddwl bod chi'n cyfyngu eich hunan uh, gyda'r gyda'r defnydd o ffynonellau yeah, neu defnydd yeah, o yeah. pwyntau gallu yeah, yeah, cryfhau yeah, yeah. eich gwaith chi a'ch yeah, pwyntau yeah, chi a strategaethau. Yeah, yeah. Um, felly mae anna'n darllen yn eang oherwydd ydych chi anna'n cyfeirio i wahanol y, llyf mm-hmm. y llyfryddiaeth hefyd, dda, neu ffynonellau, oherwydd yeah. mae o'n Mae'n helpu chi ac mae'n cefnogi chi, eich pwyntiau, pan ydych chi'n cyfeirio at wahanol gweithiau ymchwil, yr holl adroddwyr hyn. Ie, ie, ie, na fe. Felly, dyn ni ddim yn disgwyl bod ti'n trafod y chwech cam, na, na, na. Felly. Ond wyt ti jyst yn gallu rhoi blas? Oeddet ti'n sôn am un, yeah. am, am un ffynhonell yn trafod system um, cefnogi ein ieithoedd lleiafrifol yn, yn Norwy, ond jyst i rhoi blas i'r um, gynulleidfa, pa fath o ffynhonellau oedd gyda ti? Yym, ia, felly oedd gynna i yy gwaith gan Ozirk a Williams gyda'r The Sami yn Norway and Welsh in Wales in comparative perspective. So, gwahaniaethau ymysg y ddwy wlad, a pam bod un gwlad yn ffynnu gyda'r cynyddiad o'r iaith, a wedyn un gwlad ddim yn gwneud cystal o bosib gyda'r yr gwthio yna o'r defnydd y iaith o mewn y gymdeithas ehangach. A wedyn oedd gynna i gwaith gan uh, Beauchamp a Crick wedyn, oedd yn Conceptualising Education in Wales through reform, identity, language and history. Felly oedd, oedd hwnnw yn canolbwyntio mwy amdan diwylliant yeah. a hanes rhai ardaloedd mwy difreintedig o yeah. bosib, mm -hmm. a beth mae um, isabwyntiau uh, gwleidydd, gwleidyddiaeth nhw o, o, o fewn yr ardal. Felly, gyda chi'r ardal uh, cwm, cym, y cymoedd i gyd, lle, a pam bod gen nhw um, Eitha meddylfryd, eitha negatif tuag at y iaith yn bennaf, a pam fod eu defnydd nhw ddim yn gystal o gymharu â llefydd eraill fel yn ogledd Cymru. Felly oedd hynna'n yn canolbwyntio mwy amdano yr ardaloedd hyn a sut allwn ni gwthio y defnydd mwy o'r iaith. Ond hefyd, oedd rhywun egluro, oedd o'n mynd i fod yn anodd i allu newid newid agwedd pobl hefyd. o fewn yr amgylchfyd, o fewn yr ardaloedd hynny. Ia, a sut byddai strategaethau hynny yn gallu gwthio ac ail-strwythuro pethau o fewn yr ysgolion. Ia, cynyddu a sut bod nhw efo agwedd gwell yn gadael ysgol wedyn. A sut bod nhw mwy hyderus yn siarad iaith. Ia, gyda'i ffrindiau neu'i teuluoedd. A wedyn, yn symud ymlaen wedyn, gwaith lân yn 2007, Yym, the language use and language attitudes in Wales, mae oedd hynna'n canolbwyntio math yna tebyg, felly o'n i'n gallu cyferbynnu'r gwaith roedd o wedi'i wneud yn fanna, a wedyn y gwaith cynt gan Cric a Beauchamp, yeah, yeah. wedyn gallu gweld uh, tebygrwydd a pethau sy'n wahanol, a wedyn cyfeirio at wahanol stwff. A wedyn mewn, mewn plethu, yma, yeah, plethu, bethu, yeah. plethu stwff gyda'i gilydd, felly, yeah. a trio gweld y tebygrwydd a pethau sy'n cyferbynnu o bosib. A wedyn pa fath o safbwyntiau gwahanol yeah, oedd gen nhw yeah, i ddweud. Ie, yeah. um, yeah, oedd o reit ddiddorol yn gwneud hynny. A wedyn gwaith Gather Call a Thomas wedyn yn 2007, sef Factors Contributing to Language Transmission in Bilingual Families. Felly roedd hynny'n canolbwyntio yeah, mwy yeah. amdan agwedd teuluoedd yeah, yeah. Um, at trio magu a trio trosglwyddo'r mm. iaith i'w plant nhw. Mm. Um, a gweld sut allan nhw newid agwedd rhieni ifanc yw i'r defnyddio'r iaith i'w plant nhw yn bennaf. Yym ac roedd o... roedd yr papur hwnnw yn hefyd yn meddwl am strategaethau sut gall rhieni helpu sef yy rhoi grant i rai rhieni i fynd i... sy'n uniaith Saesneg i ddysgu Cymraeg ar y cyd gyda'u plant felly bydden nhw... tra bod y plentyn yn tyfu fyny, bod nhw'n dysgu Cymraeg ar y cyd a bod nhw'n dysgu geiriau newydd ac yn helpu ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd yn bennaf. So ti wir yn trial trafod y llun mawr a'r cyfleoedd cenedlaethol sydd ar gael i newid iaith pobl a newid agwedd pobl tuag at yr iaith. A wedyn yn bumed ges i gwaith Barack a Bialystok yn 2002 Y gwaith Bilingual Effects on the Cognitive and Linguistic Development, Role of Language, Cultural Background and Education. Felly, hwnna yn fath tebyg unwaith i waith Crick a Tomos unwaith eto. Felly, yr cefndiroedd, rhai teuluoedd a'r ardaloedd. A wedyn gwaith Jones a Martin Jones wedyn yn 2004, Bilingual Education and Language Revitalisation in Wales, Past Achievements and Current Issues. Felly, oedd yr papur hwnnw yn sôn am yr pethau, pa strategaethau sydd wedi gweithio yng Nghymru, ac mae'r Cymry yn un o'r ieithoedd Celtaidd mwya sy'n ffynnu ar hyn o bryd o gymharu â Gwyddeleg a'r Gaelic yn yr Alban. A mae'r Cymry wedi gwneud yn arbennig o dda yn mysg Yr adeg yn y pumdegau, chwechdegau a saithdegau cynnar, o sut i allu wthio'r iaith ac bod y iaith yn goroesi fel petai. Ond bod 'na ddirywiad wedyn yn yr dwy fil a degau a yr yym ia bod yr bod yr niferoedd wedi gostwng yn amlwg a pa fath o yym broblemau sydd wedi codi erbyn hyn a sut allwn ni defnyddio hen wersi o bosib i gwthio yr iaith ymhellach yn ei blaen, a sut bod yr iaith yn mynd i goroesi tuag at y dyfodol pellach. Ie, ie, 'na fe, 'na fe. Ie. 'Na fe. Felly, ar ôl gwneud yr ymchwil, wedyn y disgwyl yw bod ti'n tynnu casgliadau, Yym, ac wedyn ti'n ti'n creu rhestr o argymhellion ar gyfer yym yr ysgol arweiniol. Nawr, wrth gwrs, mae rhai o'r themau mawr, na, na, tu hmm. hwnt um, yeah. am gyffred, na, na, allu'r ysgol i reolio. Ond eto, dwi'n siŵr bod casgliadau pwysig gyda ti, un o ran yr ysgol a dau casgliadau eraill. Mm. So, hmm. so, so be, beth oedd dy awgrymiadau neu, neu dy argymhellion a dy gasgliadau? Ie, yeah, um, So, felly, argymellion ni oedd, yeah. pwynt gyntaf yn eisiau oedd mabwysiadu model cymunedol dwyieithog gan annog myfyrwyr i grymuso ei sgiliau iaith, uh, wedi ysbrydoli, ysbrydoli gan gwaith Williams a Owsic, mm -hmm. um, gan ddatblygu rhaglen gynwysfawr o brosiectau gweithgareddau awyr agored, um, neu gweithiau uh, credigol lle i yym, i gwthio i defnydd o iaith nhw mewn gweithgareddau hwyliog yn bennaf. A wedyn yy bod yr ysgolion hyn yn cael yy defnydd dda o'r Gymraeg gyda, mewn cydweithrediad gyda'r Urdd, yy Coleg Cymraeg a ac yy y Steddfod Genedlaethol yn amlwg, sut, pa fath o strategaethau allen ni ddefnyddio. Llawer o ysgolion yn wneud o yn bennaf, ond ydy pob un ysgol yn ei ddefnyddio nhw? Yym dwi'm yn credu ac roedd yr... dwi'm yn, dwi'm yn sicr iawn os oedd yr ysgol hon yn arbennig, oedden ni yn ddi, mm -hmm. yn defnyddio'r yr holl statgaethau a'r holl, yeah. um, yr holl yr gefnogaeth a gallen nhw gael yeah. i'w gorau gallen yeah. nhw er yeah. mwyn um, yeah. magu yeah. Yeah. perthynas dda gyda'r iaith yeah. Gymraeg ymysg yeah. y dysgyblion. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, ail argymelliad i oedd cynnal gweithdai creadigol unwaith eto wedi selio amgylch chwedlau a cannes diwylliannol yr ardal leol. Mm -hmm. Felly, Roedd hynny ar y cyd gyda'r gwaith Cwricwlwm i Gymru i ganolbwyntio ar mwy o gwaith mae disgyblion yn wneud am eu hardal leol, a Cymru yn bennaf. Felly, oedden nhw'n dysgu mwy am eu milltir sgwâr, um, mwy na lai, a bod nhw'n cael mwynhad o gwneud yeah. hynny, a dysgu mwy yeah. am, eu, yeah. am, eu, am eu hanes nhw, mm -hmm. am, am eu cymuned uh, leol, a yr ardal yeah. yn bennaf, lle oedden nhw'n dysgu mwy am hanes, a yr gwreiddiau diwylliannol maen nhw wedi cael, a'i etifeddiaeth yn bennaf, a wedyn gwneud siŵr bod 'na elfen o berthyn yno, a bod nhw'n gallu teimlo mwy... gyda mwy o falchder o'u hunaniaeth fel Cymry, gwlad nag yw.
Ie. Ac, ac os dwi'n cofio'n iawn, oedd rhai syniadau ymarferol gyda ti ynglyn â sut, sut gall yr ysgol wneud rhywbeth felly. Ydw i'n iawn? Ia, felly, um, yeah. yeah, felly o'n i'n cael rhai syniadau yeah. meithrin hyfedredd iaith trwy yeah. profedau trochi credigol. Ie, ie. Ie, um, sesiynau hyn, fatha creu awyrgylch bywiog yeah. gan annog fyfyrwyr i fynegu hynna yn artistig wrth geu cerddoriaeth a chalf wedi yeah. ysbrydoli gan eu hardal leol. Felly, oedden nhw'n cael gweithdai, felly byddai um, siaradwyr gwadd neu yeah. pobl o draw i'w helpu nhw yeah. fel um, sesiwn meistr credigol, yeah. siwr, yeah. um, i pobl i drio helpu nhw i greu cerddoriaeth, yeah. um, i disgrifio ei ardal, yeah. a wedyn yeah. um, creu um, pytiau o gerddi, mae'n siwr, a yeah, gwaith credigol, yeah, straeon credigol am ei ardal. Da iawn. Um, Fy nhrydydd argymhelliad oedd yym annog cyfranogiad rhieni i hybu datblygiad y Gymraeg, gan yy alinio gydag ymchwil Gardd y Coll a Tomos yn 2007. Yym, roedd hyn yn pwysleisio'r cysylltiad rhwng defnydd y iaith y rhieni a datblygiad iaith y plentyn, gan gyflwyno mentrau sy'n annog i rieni siarad Cymraeg ar y cyd gyda'u plant mewn gweithgareddau hwyliog megis gigs, quizzes a gemau i'r gymuned leol. Yym, felly... Yn amlwg, mae'r defnydd o Eisteddfodau yn helpu gyda'r gigs, bod yr ysgol yn trefnu mwy o quizzes yn amlwg, bod, y, bod yr ysgol ei hun fel hwb yeah. i'r gymuned, fel hwb saff i'r gymuned defnyddio iaith yeah. yn rheolaidd, a bod yna mwy o, o ddigwyddiadau yn digwydd, mm -hmm. a bod yna mwy o deimlad cymunedol yn nhydd yr ysgol, a wedyn bod hyn yn gallu annog mwy o'i rhieni i gweld y gwerth, y wir gwerth o siarad Cymraeg yn gymdeithasol, a sut gallu hynny newid i agwedd nhw, os byddai nhw eisiau siarad Cymraeg ar y cyd hefyd, a trio

Ie. Ie, ie. ie. Gwych. Un rhywbeth arall? Neu uh, ac yr un ola, sori, sut gyda cyffroes i fiogi defnydd y Gymraeg yeah. nath eto. Felly, uh, cynnal ac arhwyddo gweithgareddau cyfrwng Gymraeg y gymuned a chroesawu i amryw o ddigwyddiadau yn megis yeah. dramau yeah. a eisteddfodau a chynherddau yeah. eto, yeah. rhywbeth tebyg unwaith eto okay. er mwyn meithrin mwy o deimlad cymunedol yeah. o fewn yr ysgol. Na fe, na fe, da iawn. Felly, o dy safbwynt di, fel myfyriwr a fel ymchwilydd, beth oedd effaith yr ymchwil yna arnat ti ac ar dy ddatblygiad um, personol a phroffesiynol? Um, mi roedd o'n agoriad llygad. Um, gweld bo na eitha ddiriwed eitha mawr o fewn mynd i'r ysgolion hyn yn y de, oherwydd yn amlwg dwi'n dod o'r gogledd. Mae'n ma agwedd holl wahanol mm -hmm. uh, yn y gogledd yn amlwg o gymharu ar ysgolion yn y de ddwyrain o bosib. Um, Ro- oedd- o- o- o- Dwi'n gweld o'n reit ddiddorol sut beth yw agwedd athrawon yym, o fewn adrannau Cymraeg gwahanol. Mae, lle mae yna agwedd lle mae'r disgyblion yn teimlo fel bod o'n mwy o waith caled siarad yn Cymraeg, yeah, a maen nhw... Yeah. Mae disgyblion fel arfer yn hoffi mynd y gwrthwyneb yeah, i athrawon. Yeah, yeah, felly, os mae athrawon yn dweud chdi wneud rhywbeth, ti'n amlwg mynd i wneud yeah. y gwrthwyneb. Felly mae yna bach o deimlad fel ar y funud dwi'n teimlo ymysg um, ysgolion Cymraeg. Dim yn anghywir oherwydd mae angen gwthio nhw i ddefnyddio a defnyddio eu sgiliau iaith yn amlwg ar y, uh, ar y cyd gyda athrawon a disgyblion. Ond ella meithrin mwy o elfen gymdeithasol i'r yeah, Gymraeg yeah, a mwy, yeah. mwy o siarad gyda nhw mwy mewn sefyllfaoedd amgylchfyd hwyliog gyda nhw. Felly a bydden nhw'n yym llai pryderus wedyn yn defnyddio'r iaith. Oherwydd mae mae gweithio ymchwil yn yn credu fod yna bryder a- siarad ail iaith a mae yna rhai disgyblion yn aml iawn yn yn naturiol yn mynd i'w iau- i'w mamiaith yn amlwg beth maen nhw wedi siarad gyda'i teuluoedd. A mae'n anodd iawn i nhw weithiau i gael yr hyder yna i siarad y Gymraeg yn rhwydd ac yn gyda hyder. Ond yn amlwg, mae llawer angen cael ei wneud i gwthio hynny, i gwthio hyder nhw, eu cymhelliant nhw, eu agwedd nhw tuag at yr iaith. Ond ia, ond gyda'r strategaethau hyn, dwi'n credu, os byddai llawer o ysgolion yn gwthio hyn ella, a gwneud mwy o teimlad cymunedol gyda disgyblion, a gwneud elfen o berthyn gyda nhw, a... ac roeddwn yn falch, felly mae'n dod o'i milltir sgwâr a'i hunaniaeth fel Cymry, fel Cymry ifanc. Um, dwi'n credu, ie, yeah, dwi'n credu yeah, bydda yeah. hynny'n gallu yeah. uh, cefnogi uh, groesedd i'r aeth. Ie, ie.
A hefyd efallai ar ôl ystyried effaith cyfnod Covid, efallai bod angen mynd ar ôl strategaethau pwrpasol fel hyn i trial um, adennill tir, efallai bod hmm. plant wedi colli tipyn bach o ran a'i defnydd yeah. nhw o'r Gymraeg neu a hyder nhw, achos mm. mae hwn yn mynd i gael effaith yeah. ar y plant yeah. yn, yn bendant. Felly, y cwestiwn nesaf, wrth gwrs mae disgwyl bod ti'n rhannu dy ymchwil gyda'r um, ysgol arweiniol. So, Sut oedd yr ysgol enwau wedi trefnu? Sut, sut nes di rannu dy waith di gyda nhw? Um, felly, wnaethon ni drefnu um, galwad ar Zoom, yn amlwg, neu Teams neu beth bynnag yeah, yeah. Um, wedyn galwad gyda un, oh, galwad gyda un o'r uwch dim rheoli, felly oedd ni, um, mae oedden ni gyd gorfod gwneud cyflwyniad uh, i un o'r uwch dim rheoli, pa bynnag sydd wedi cael ei pennu, oedd wedi cael ei drefnu, felly, felly um, Roeddwn i wedi egluro fy ngwaith dros Teams gan gyflwyno yr yr infograffeg, yr yeah, sef y ffeithlun, yeah, yeah. a'r um, disgrifio'r infograffeg wedyn, uh, disgrifio'n waith ymchwil i a sut wedi gwneud hynny ar y cyd gyda fy ymchwil i o fewn yr ysgol a sut gallu hynny um, fod yn berthnasol i'r ysgol hefyd a fod yn gymorth iddyn nhw yeah. uh, wrth symud ymlaen gyda'i strategaethau nhw o hybu Ie. A cynyddu'r nifer o siaradwyr. Ie, ie. Achos beth sydd yn bwysig gyda gwaith ymchwil felly, dwi'n credu, yw ar ôl gwneud gwaith ymchwil felly, bod cyfle i chi rannu. Nawr mae fi jyst yn eistedd gyda'r gyda person yna, Ie. a dyw e ddim yn cael ei rhannu yn y ffordd dyle fe. Felly gobeithio bod, a dwi'n siŵr bod yr ysgol wedi, wedi, wedi manteisio ar dy ymchwil di, ac wedyn Ie, do. yn y dyfodol bydd modd gweld effaith um, ymchwil felly ar, eto ar y dysgwyr, achos dyna beth ni eisiau gweld, plant yn defnyddio'r Gymraeg. Um, felly, cwestiwn olaf nawr yw pa gyngor bas y ti'n rhoi i rywun nawr meddwl am y cwrs um, y flwyddyn nesaf y myfyriwr newydd sydd yn, sydd yn um, dechrau meddwl am y sainiad un, pa gyngor bydde ti'n rhoi i rywun? Cyngor byddwn i'n ei roi ydy cofiwch weithio arno fo pan ydych chi yn yr ysgol. Peidiwch â defnyddio yr amser rhydd yna pan ydych chi'n cael yn yr ysgol i wneud yr yym y pebble pad yn unig. Cofiwch, mae angen neud gwaith. Dych chi'n cael amserlenni sy'n cael ei bennu er mwyn ymchwil ac ymholi, felly defnyddiwch yr amser yna i chwilio am cabs gwahanol neu gw- yym ffynonau ymchwil gwahanol, ffynonellau. Yym, a wedyn defnyddio'r amser yna rydych chi'n cael o fewn yr ysgol pan ydych chi'n cael amser rhydd. yym i weithio ar eich gwaith a wedyn dach chi'n gallu gweithio ar hyn mewn bob pytiad wedyn a dach chi'n gweld yeah. safbwyntau gwahanol pam dach chi o fewn yeah. y profiad a wedyn mm. dach chi'n gweld o oh, nes i meddwl am hynny um, dach chi'n gweld profiadau newydd o fewn yr ysgol a sut gall athrawon um, defnyddio'r strategaethau hyn o fewn eu gwersi yeah. a dach chi'n gallu yeah. gofyn yeah. wrth athrawon am gymorth yeah. Yeah. a dach chi'n gallu gofyn am safbwyntiau rhai athrawon am eich cwestiwn perthnasol chi gyda'r gwaith. Mae'n bwysig cael safbwyntiau athrawon yn gyson oherwydd maen nhw'n rhoi cymorth yn amlwg a wedyn maen nhw'n rhoi eu meddylfryd nhw ar y peth a sut bydden nhw'n mynd ati i gwblhau eu gwaith. A wedyn mae'n amlwg maen nhw wedi bod yn y maes ers blynyddoedd erbyn hyn a maen nhw'n gwybod sut mae'r ysgolion hyn yn gweithio o tu fewn a tu allan a sut mae disgyblion yn mateb. Yeah. I'r rhan fwyaf o'r strategaethau hyn, mae'r athrawon yn ei ddefnyddio, um, mae'n siŵr. Felly mae'n bwysig iawn gofyn am gymorth o hyd, uh, defnyddio'r mentoriaid oherwydd maen nhw yna am reswm. Um, defnyddio'r athrawon yn bennaf, yeah. um, oherwydd maen nhw'n gallu gwneud safbwyntau gwahanol a diddorol i chi. Uh, ac yn amlwg, dwi'n meddwl, cymryd eich amser yn y gwaith, dim rhithro yn y gwaith. Uh, gwneud siŵr bod chi'n gwneud digon o fewn yr amser rhydd yeah, wedi rhoi, yeah, yn lle bod yeah. chi'n neud bob dim yeah, cyfyn yeah, o fewn yeah, yeah. Um, cyfnod byr o amser.
yeah. OK, wel, diolch yn fawr am, am y cyfle i, i drafod y ymchwil. Um, nes i fwynhau ddarllen dy waith yn fawr iawn o, o safbwynt y Gymraeg, ond eto mae'r mae dy faes di yn berthnasol i, i bob myfyriwr, pob pwnc, achos ni'n trafod pethau tu allan y dosbarth ac wedyn newid agwedd, a ne, newid

Diolch yn fawr i Rhydian Williams am rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y porlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Byddwn nôl yr wythnos nesaf a phenod arferol a bydd ein porlediad tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.